Helo a chroeso i hefyd y podlediad am siaradwyr Cymraeg newydd gyda fi Richard Nosworthy. Wel, dwi wrthi'n recordio penodau newydd sbon i chi fwynhau. Diolch i bob un ohonych chi sydd wedi cysylltu â fi am fod ar y pod. Ac mae'n ddrwg gen i nad oes modd i fi siarad gyda pawb. Ond cyn hynny, dwi'n mynd i rannu straeon diddorol o'r archif. Nôl yng ngwanwyn 2021, siaradais i gyda Rhiannon Oliver, actores oedd wedi gweithio yn y theatr a theledu ers mwy nag 17 mlynedd. Mae ei gwaith hi wedi cynnwys perfformio gyda National Theatre Wales, teithio o gwmpas Prydain ac America, ac ymddangos ar Doctors a Torchwood. Roedd Rhiannon yn bartner siarad i fi yn y cynllun siarad hefyd, sy'n gyfle gwych i ymarfer y Gymraeg. Mwynhau'r sgwrs. Dwi'n byw a, um, yn Penarth ar hyn o bryd, um, ond um, es i ysgol ddrama yn Llundain um, bron 20 uh, flynedd yn ôl. Um, uh, dwi wedi graddio am uh, 20... Uh, 04 dwi'n meddwl, um, a gweithiais i, um, dwi wedi gweithio fel um, llawer o theatau, theatr um, gwahanol, uh, fel um, theatr genedlaethol yn Llundain, um, dwi wedi gwneud chwech tymor a Shakespeare's Globe, um, a dwi wedi mynd um, i America gyda fy ngwaith, a um, y rhan fwyaf o um, fy ngwaith um, yw yn, oedd yn theatr, ond wedi gwneud tipyn bach o teledu hefyd. Rhan fach yn Torchwood a um, rhan fach yn Doctors a, a raglen um, fel, fel na. So, yeah. be, be, os, os mae pobl yn gwrando a meddwl, o, oh, ydw i wedi gweld Rhiannon o'r blaen, ble fydden nhw wedi gweld ti? Falle yn Torchwood yw'r yw rôl mwyaf mm. amlwg. Na, dwi ddim yn siŵr. Um, oedd y rhan yn Torchwood yn, yn really fach. Um, ces i um, uh, yeah, ran cyffroes gyda llawer o um, crio a llawer o um, pethau dramatig, ond ie, yeah, um, ond ran fach. Dwi'n meddwl, dwi, um, uh, efallai yn y theatr, um, gwnes i sioe um, uh, fendigedig yn y stadiwm Millennium blwyddyn ddiwetha hefyd gyda um, High Jinks a um, National Theatre Wales. Um, ie, felly pobl yn Cymru, efallai oedd pobl yn Cymru yn, yn wedi gweld y, y sioe na. Ond ie, dwi'n dwi, dwi, dwi gwybod, dwi ddim yn enwog, dwi'n just um, uh, working actor, um, job actor, ie. Yeah. Ond ie, yeah, dwi'n dwi dwlu fy ngwaith, ond ie, yeah, dwi, ddim yn, dwi ddim yn enwog. Ond ar hyn o bryd, does dim llawer o waith o'r, or fath yna, nac oes? Sut, sut, sut, sut, sut ti'n amdopi ar hyn o bryd? Wel, dwi jyst wedi gorffen swydd fach, a ie, mae'n od iawn i, i gwneud rhywbeth, y dweud y gwir, achos ie, mae'n sefyllfa um, heiriol um, a hyn o bryd gyda cyfnod clo a pandemig, um, yeah, mae, mae ddim lot o, o gwaith um, a hyn o bryd. Um, a dwi'n just mynd i, um, dwi wedi um, ffeindo asiant newydd um, uh, cwpl o wythnos, wythnosau yn ôl. Um, a ie, yeah, dwi'n hapus i um, gyda, gyda hi a dwi'n just um, dwi'n dechrau i gwneud um, clyweliad dros Zoom a pethau fel yna, ond ie, yeah, mae'n mae tyn bach odd, ond, ond achos dwi ddim yn gweithio um, llawer ar hyn o bryd, dwi'n just um, Uh, ga i dweud esgus, dwi'n esgus fel dysgu Cymraeg yw fy swydd i a hyn o bryd, a dwi'n just trio galed iawn i, i, um, i datblygu fer iaith. Um, yeah, ond yeah. Mae, uh, dwi, dwi eisiau gweithio mwy, ond dwi'n meddwl bod mae'n bwysig i bod realistig hefyd, mae'n mae ddim, mae ddim lot o, o waith um, Ie, yeah. ie, yeah, yeah. amser anodd i, i bobl yn, yn y diwydiant uh, theatr, pobl sy'n actio, pobl sy'n yeah, gwneud music. Ie, yeah, dwi'n ysgrifennu tipyn bach hefyd, just achos mae'n bwysig i fi i gwneud rhywbeth creadigol. Um, felly dwi'n um, ysgrifennu stori um, am blentyn, a um, yeah, dwi'n ysgrifennu um, cerddi hefyd. Ond ie, yeah, dim, dim lot o arian yn, yn, y, yn y gwaith na. Ond ie, yeah, dwi'n just, um, mae'n bwysig i, just, i diogelu um, uh, fy rhan, fy ochr creadigol um, pryd dwi'n dwi gallu. Ie, yeah, yn sicr. A mae'n dda bod ti'n defnyddio'r amser yma i ddysgu mwy o Gymraeg fel llawer o bobl. Um, yeah. A

Yym, wel, ces i fy magu yn Lloegr, yym, yn Southampton a Kingston upon Thames, a symudais i i Abertawe pan o'n i'n 11 oed, yym, a es i i'r ysgol gynradd Saesneg am un tymor, yym ac wedyn yym es i'r ysgol uwchradd. Felly dwi'n yy dwi ddim yn wedi yy siarad lot yn y yn y yym tei- gyda fy nheulu. Fy nhad yn siarad Cymraeg yn wreiddiol, ond fy mam yn yn ddim yn hapus yn Gymraeg. Mae hi wedi trio, ond mae ddim yn mae ddim yn digwydd. Mae ddim byd yn digwydd a mae hi'n hapus gyda'r y ffaith 'na. Yym a ie dwi wedi yym dechrau yy dechreuais i ddysgu Cymraeg yn yr ysgol pan o'n i'n 11, um, a gwnes i tygau uh, yn Gymraeg. Um, a, a ar ôl uh, tygau, gwnes i um, International Baccalaureate a dwi, dwi wedi trio i um, gwneud uh, lefel A yn y noswaith, ond uh, penderfynais i uh, oedd yn gormod o waith, achos yeah, dwi, ddim yn, um, dwi ddim wedi uh, gallu ymdopi gyda'r um, ar waith. Felly, dwi wedi stopo hwn. Um, a ie, yeah, ces i egoel fawr gyda, um, gyda Gymraeg. A dwi'n 14 nawr, pan o'n i'n tua uh, 30, uh, gwnes i cwrs canolradd um, yn Prifysgol Abertawe um, dros y haf. Um, yeah, a o, ie, dwi wedi mwynhau y profiad a dwi wedi dysgu llawer a dwi te wedi teimlo fel dwi'n gallu siarad gyda fy nhad a dwi'n gallu deall beth sy'n digwydd yn Gymraeg. Dwi'n meddwl bod fy, um, dwi'n dwi gallu, wel, pryd dwi wedi um, ail dysgu yr iaith, dwi, dwi wedi gallu deall llawer, ond, ond dwi ddim wedi cael llawer o hyde i, i dweud rhywbeth um, neu ysgrifennu rhywbeth. Felly ie, yeah, mae'n mae llawer o um, gyfleoedd yn, yn y bywyd i gyda fy nhad i, i defnyddio Gymraeg, ond um, ers hwn dwi ddim yn, um, oedd ddim, uh, dwi ddim yn siŵr sut i dweud yna, um, ond ie, dwi'n teimlo fel dwi'n llawer mwy o hyder naw yng nghymharu a uh, yeah, blwyddyn yn ôl. Felly, uh, dim ond flwyddyn yn ôl nes ti benderfynu bod ti'n mynd i dysgu Cymroeg eto. Ie. Yeah. Um, achos y pandemig, siwr o fod. Ie, yeah, ie. Yeah. Um, achos, uh, wel, mae gen i um, ferch bach, um, mae hi'n pedwar oed a mae hi'n mynd i'r ysgol Gymraeg. A um, pan uh, oedd yr ysgol yn... Um, uh, yeah, mae ysgol yn wedi stopo, um, oedd rhaid y, y fi um, uh, bod uh, athro, um, a dwi ddim yn uh, wedi gallu amdopi gyda'r y gwaith meithrin, a dwi'n teimlo fel, o, oh, na, dwi ddim yn, dwi ddim yn cofio um, lot, dwi ddim yn gallu, dwi ddim yn gallu helpu hi, a dwi'n dwi wedi teimlo ofnadwy, a penderfynais i, reit, mae, mae ddim lot o waith, mae, mae gen i tipyn bach o amser a dwi'n really angen prosiect i, i helpu fy mhen a, a, a teimlo fel dwi'n datblygu dros y, y, y cyfnod um, clo. Um, mae'n amser perffaith i ail ddysgu Cymraeg. Um, felly, uh, dwi'n Dwi wedi dechrau i trio defnyddio Cymraeg gyda fy nhad, um, ond ddim, mae gen i ddim lot o llwyddiannus gyda e, achos um, mae e'n perfectionist a mae'n just uh, cymleth. Um, felly, um, gwnes i cwrs gyda Dysgu Cymraeg um, uh, un wythnos a, a lefel o sylfaen ac wedyn dechreuais i cwrs canolradd um, ym mis Medi. A dwi'n mynd i'r um, i gwersi dau waith yr, oeth, yr wythnos dros Zoom gyda uh, grwp o pobl hyfryd. Yeah. A ti'n neud yn wych. Uh, ac yn amlwg, mae'r Gymraeg wedi bod yn... Mae'n bwysig i, i, i ti nawr achos yr addysg, wrth gwrs, ond mae'n swnio fel bod y Gymraeg uh, wedi bod yn bwysig i ti um, erioed, wedi bod yn rhan o dy fywyd di. Pam, pam mae'r Gymraeg mor bwysig? Pam rwy ti wedi trio dysgu Cymraeg cyment? Um, ydy well, achos, achos y teulu? Ie, yeah, achos dwi'n Mae'n bwysig i fi, um, mae Alice yn mynd i'r ysgol Cymraeg, achos um, dwi'n pan, pan es i'r ysgol ddrama, llawer o bobl yn dweud, o, oh, reit, acto Gymraeg, um, uh, wyt ti'n gallu siarad Cymraeg? A um, oedd rhaid i fi dweud, na, na, wel, dwi'n dysgu, ond, a, a dwi jyst teimlo ofnadwy, a mae'n wych i um, ail dychmygu um, yr app ateb yr cwestiwn a dwi'n just teimlo dwi eisiau dweud ie yeah, dwi'n gallu siarad Cymraeg a mae'n mae pwynt ddiddorol achos dwi, dwi ddim yn siŵr pan mae'n hosi fi dweud ie yeah, dwi'n siarad Cymraeg yn rigol um, achos dwi'n dwi, dwi gwybod mae, mae, dwi'n gwybod naw beth dwi ddim yn gwybod um, a dwi'n dwi gallu deall lot nawr ond ie um, yeah, um, dwi jyst eisiau creu rhywbeth am Alice, ble fy, fy merch um, i, ble mae'n hosib i, i datblygu ei iaith, i teimlo hyd, um, llawer o hyder yn Gymraeg, a ie, yeah, dwi ddim yn gwybod beth, ers y, y cyfnod clo, dwi ddim yn siŵr beth sy'n digwydd yn y dyfodol, a dwi eisiau helpu hi gyda'r gwaith. Dwi'n teimlo mor lwcus pan o'n i'n blentyn, derbynnais i llawer o help gyda fy ngwaith yn yr ysgol. Um, uh, yeah, gyda um, bob pwnc, a dwi eisiau helpu Alice gyda'r y gwaith, a just siarad am, am y gwaith hi, a yeah, mae'n, dwi wedi, pend, well, dwi wedi penderfynu um, diolch y, y pandemig reit, mae'n rhaid i fi dechrau nawr, achos os dwi eisiau helpu hi gyda tygau neu lefel A, mae'n rhaid i fi ddatblygu fy iaith nawr gyda Alice a, um, a dysgu gyda'n gilydd. Um, a fy ngŵr, um, mae'n mae dod o um, Canada, a mae e'n wedi dysgu Cymraeg nawr ers mis Medi hefyd, a gobeithio yn y dyfodol um, byddwn ni'n defnyddio Gymraeg yn, yn, fy, yn fy nhael i. Um, Fantastic. A rydyn ni'n siarad bob wythnos, bron bob yeah, wythnos, yeah, yn y cynllun, yn, yn, fel rhan o'r cynllun siarad. Um, yeah. I bobl sydd ddim yn gwybod am y cynllun yma, uh, beth yw'r cynllun siarad? Sut mae hynny wedi helpu? wel, ti wedi helpu fi llawer, llawer. Um, Ie, yeah, mae'n mae mae cynllun, os ti'n gwneud cwrs gyda dysgu Cymraeg, mae'n hosib, um, os ti'n um, a lefel canolradd neu lefel uwch, mae'n hosib i um, ofyn um, am partner a um, a ie, yeah, cael sgwrs yn Gymraeg. Um, um, of course, a hyn o bryd dros Zoom. Um, yn y dyfodol, gobeithio, mae'n bydd e'n hosib i, um, i cwrdd um, um, yn y theatr yn ei, yn y dafon. Mae cynllun yn wedi um, yeah, creu i, um, i cyfle i defnyddio Gymraeg yn y um, sefyllfa cymdeithasol dwi'n meddwl. Ond ie, yeah, Zoom yn, yn fendigedig hefyd dwi'n meddwl. A, a dwi'n cofio um, pan um, cwrdd, uh, cwrddais i um, gyda ti um, uh, er, er amser cyntaf, dwi'n just teimlo mor falch a mor uh, emotional ar ôl y sesiwn gyntaf, achos dwi ddim yn gallu credu, dwi'n gallu cael sgwrs gyda person newydd am un awr, A a ie, a ti'n, wyt ti'n gwybod sut i helpu fi pan dwi ddim yn um, gwybod y gair neu pan dwi'n just tipyn bach stwc. A ie, yeah, mae'n mae rhan boesig o fy'r daith gyda Gymraeg dwi'n meddwl, achos um, dwi wedi um, ennill y hyde i defnyddio Cymraeg gyda person newydd, um, a dwi'n meddwl mae'n bwysig i ffeindo person a dechrau y perthynas yn Gymraeg os ti eisiau really defnyddio Gymraeg yn y bywyd, um, gwneud ffrindiau yn yr iaith um, a gwneud uh, a cwrdd cydweithiwr yn y iaith, achos mae'n tipyn bach anodd i, i newid os ti'n dechrau yn Saesneg, dwi'n meddwl. Um, yeah, dwi'n dwi, dwi, dwi gwybod, dwi'n mor lycus uh, achos mae'n hosib i i ymarfer gyda fy nhad, ond fel arfer, um, mae'n i'n defnyddio Saesneg, achos, wel, mae'n just tipyn bach um, anodd i, i newid y sefyllfa na, achos mae mam ddim yn deall. A, felly, ie, yeah, mae'n mae mor um, defnyddiol i, i cwrdd pobl um, ble mae, mae, mae, mae ddim yn um, gallu defnyddio Saesneg, mae'n mae neb, neb yn, yn Gymraeg, a ie, yeah, A mae'n mae rhan bwysig o, o fy, fy iaith. Um, pan dwi'n teimlo, o oh, na, dwi ddim yn gallu gwneud e, dwi'n just dweud i ti, well, dwi'n just teimlo tipyn bach, a oh, dwi'n teimlo fel dwi'n yn y sefyllfa od ble dwi'n gwybod mae rhaid i fi parhau, ond ie, yeah, dwi'n wedi colli tipyn bach o hyder efallai, a mae'n just addechog i cael cyfle i, i ail daganfod fy hyder a, um, ar, ie, yeah, y dal ati. Ie, yeah, dwi'n cytuno gyda ti. Mae'n yeah. gallu, mae gallu bod yn anodd i newid iaith gyda rhywun rwy ti'n nabod. Dwi, uh, dwi wedi newid y iaith dwi'n siarad gyda fy ngwraig. Um, right. Ac roedd hynny yn, yn anodd am cwpl o wythnosau, ond nawr mae'n teimlo'n iawn. Ond ie, yeah, os ti'n ti cwrdd â rhywun trwy'r Gymraeg, mae hynny yn neud pethau'n yn wahanol yn dydy. ie, mae'n amlwg i, i parhau yn Gymraeg, ond ie, um, ie, wel mae'n mae fendigedig ti wedi newid um, yr iaith, achos mae'n mae anodd iawn i, i gwneud e, dwi'n meddwl. Ydy, mae'n gallu teimlo yn od i ddechrau, ond ydy. Yeah. Uh, oes, oes unrhyw beth, uh, rwy ti wedi bod yn dysgu Cymraeg ers amser hir nawr, um, mm. beth yw'r um, yw pethau uh, mwyaf anodd ti'n meddwl am dysgu Cymraeg? Mae gas gyda fi tre glad, a dwi'n gwybod mae rhaid i fi um, treulio cwpl o, uh, cwpl o diwrnod gyda tre glad a just trio i deall beth sy'n digwydd. Ond achos dwi just eisiau siarad, a fel arfer pobl yn eitha um, hapus os ti'n gwneud cangymeriadau gyda treiglad. Dwi'n just tipyn bach, wel dwi ddim yn siŵr o gael lazy yn, yn Gymraeg, um, ond ie, yeah, dwi'n gwybod mae rhaid i fi trio galed gyda, gyda treiglad. Um, a dwi'n, dwi ddim yn, dwi ddim yn gwybod, dwi ddim yn sicr gyda fy gymradeg, uh, gramadeg, um, felly dwi'n defnyddio Duolingo a hyn o bryd, a dwi wedi dechrau am lefel um, uh, wel, mae'n mae, mae lefel gyda o draig dwi, um, a bod y da, Megan, a, a just uh, brawddeg mor semel, ond um, mae'n just, well, achos dwi'n eitha flynedig gyda pandemig a, ac ati, mae'n eitha nice i just dweud, uh, i gwneud rhywbeth um, hawdd, um, a dwi'n mynd i um, teimlo Yy reit ie dwi'n dwi'n deall beth sy'n digwydd gyda yn a yng a ym a ie yeah, mae'n eitha defnyddiol i i i gwneud e dwi'n meddwl i fi achos ie yeah, dwi jyst eisiau cael sgwrs sgwrsau gyda gyda pobl a dwi ddim yn wel ie yeah, gramadeg a treiglad dwi'n uh, dwi'n mor lycus dwi jyst wedi gorffen uh, uh, cwrs um, gyda um, Nant Gwethyn, um, uh, Cymraeg gwaith um, gyda cefnogaeth o Theatre Gen a Celf Cymru a Dysgu Cymraeg. Um, a dwi wedi dechrau i, i ysgrifennu mwy yn Gymraeg um, dros y cwrs. Um, felly, ie, yeah, dwi, dwi, ddim yn, dwi ddim yn cael llawer o hyder gyda fy um, gyda fy ysgrifennu, ond ie, yeah, gobeithio bydd e'n digwydd, um, bydd e'n newid um, yn y dyfodol. Yeah. O, oes unrhyw um, cyngor gyda ti i ddysgwyr eraill? Oes unrhyw beth rwy ti wedi dysgu am ddysgu Cymroeg uh, fydd yn gallu helpu pobl eraill? Fy, fy tutor yn, yn y cwrs Gymraeg yw enw Rosie. Mae hi'n fendigedig. Uh, mae hi wedi dweud ffeindo rhywbeth um, ti'n, wel, dilyn y diddordebau um, a ffeindo um, rhywbeth ti'n ti eisiau darllen yn Saesneg, ond darllen e yn Gymraeg. Um, felly dwi'n dwi mwynhau, um, yeah, dwi'n dwi trio i dilyn uh, uh, pobl yn y byd adloniant neu um, pobl yn theatr a Twitter um, a darllen y, y tweets yn, yn Gymraeg a dwi'n um, dwi'n ffeindo um, drama a S4C, dwi'n dwi mwynhau. Um, yeah, felly mae'n bwysig i ffeindo mas pethau sy'n teimlo fel um, just hoel a, uh, a pethau um, hamddenol ydy y gair, dwi'n ddim yn siŵr. Um, a felly, bydd yr um, ymdrech yn teimlo fel, wel, mae'n mae hwyl, mae ddim yn gwaith. Um, felly, hyn o bryd dwi'n gwrando â podlediad o um, Ellis James. Um, mae e'n cael sgwrsau gyda um, llawer o pobl ddiddorol, a dwi'n dwi'n um, gwrando podlediad a felly ar ôl efallai un wythnos dwi'n ail gwrando a dwi'n teimlo fel dwi'n gallu um, deall mwy a mae'n defnyddio os dwi wedi darllen y gair um, Gymraeg ac wedyn dwi'n uh, gwrando e, dwi'n teimlo, dwi'n cael mwy hyder i defnyddio y gair pan dwi'n siarad. Um, oh, gwych. Cyngor da iawn, dwi'n meddwl. Ie, yeah. ffeindio rhywbeth ti'n mwynhau, mae'n mae yn bendant yn helpu. I fi, uh, music yw'r yw peth sydd wedi helpu fi dysgu, ond os ti'n hoffi darllen, os ti'n hoffi gwneud rhywbeth arall, mae hynny yn ffordd da i, i ddysgu, yn dydi? A mae'n flwyddyn nawr ers dechrau'r pandemig, a uh, yeah. rwyt ti wedi cael blwyddyn i gwneud y uh, uh, dysgu adre gyda, um, gyda Alice a uh, sut mae'r flwyddyn wedi bod nawr? Rwyt ti'n teimlo'n um, fwy hyderus yn Gymraeg? Wyt ti wedi newid y ffordd ti'n edrych ar uh, dysgu mwy o Gymraeg? Ie, yeah, dwi'n dwi dwi siŵr, wel, dwi'n teimlo fel y, y proses um, gyda dysgu Cymraeg yn, yn defnyddio, yn, yn newid fy, fy bywyd i, achos dwi'n teimlo Um, Wel, mae gen i llawer mwy o hyder o'n Gymraeg, dwi'n gallu helpu Alice gyda'r gwaith, dwi'n gallu siarad gyda hi, dwi'n gallu deall um, y llythyr um, gan yr ysgol yn Gymraeg, dwi'n gallu siarad gyda rhieni yn yr ysgol yn Gymraeg, um, a dwi'n dwi teimlo mor ddiolchgar um, i, i wedi gwneud um, uh, y cwrsiau, y cynllun siarad, a, a achos dwi'n dwi gallu gweld dwi wedi gwneud rhywbeth um, drws y pandemig. Um, a ie, yeah, mae'n, mae dwi'n teimlo mor lwcus i, i, um, i wedi darganfod um, uh, mae iaith Gymraeg ydi rhan o fy bywyd nawr, rhan o fy uh, hunaniaeth a, um, a dwi'n teimlo hapus, dwi'n dwi, dwi teimlo fel dwi wedi newid rhywbeth um, achos dwi'n dwi, well, gobeithio bydde i'n defnyddio Gymraeg yn fy ngwaith yn y dyfodol, um, bydde i'n, bydde ni'n um, um, dod teulu sy'n defnyddio Gymraeg um, yn, y, yn y tŷ. Felly ie, yeah, um, dwi'n gallu gweld gwahaniaeth um, yng Nghymharu â un flwyddyn yn ôl. Wel, diolch yn fawr unwaith eto i Rhiannon am y sgwrs yna, a diolch i chi hefyd am rando. Rwy'n dibynnu arnoch chi i gyrraedd mwy o bobl, felly beth am adael adolygiad a sgôr ar eich ap podlediadau a dweud wrth eich ffrindiau. Tan y tro nesa, hwyl fawr!